Кайнатма. Э, синен беренче сорау. Э, син менә хәзер монда килеп утырдың да име? Беренче ит эш итеп, син ниндидер э, комплекс эшләдеме ул? Теге иреннәреңне сектеп алдыңмы? Нәрсә булды ул синең? Э, разминка.
Разминка? Сәхнәгә чыгар алдыннан гомумән теге иртә белән репетиция булсамы яисә репетиция булмаса, кич белән спектакль булса, телләрне язабыз, теге тизәйткечләр әйтеп яисә

Училищеда укыганда. Мәскәүдә инде рус мөхитендә өйрәнгәч ничектер телләр гөл оста йөридри, ә инде Мәскәүдән кире Казанга кайткач, Рәүф абый өйрәткән әйберләргә Рәүф абый синдә уттымыни? Әйе, һәм ул бүгенге көндә минем белән эшли дә. Чынлап, без барабыз, без барабыз, әбиләргә кунакка, ой, рәхәтләнәдек. Уйлап кара, безнең гимназиядә Рәүф абый укытты. Булды риторика дигән дәрес. Менә кайсы кайсы кая бар ул? Менә бер кайда да юк, икенче гимназиядә булды. Без исәнме ишек, исәнме пәрдә. Шулай иттерәмсең? Сеңлем, бер генә басым. Исәнме ишек. Исәнме. Палас мәсәлән монда. Әйе, әйе. Бөтен берәү исендә. Кара әле безнең бер уртак кешебез бар икән танышыбыз. О, супер. Менә, алайса ярар. Монысын әйттең син. Э, Әнесе, син бит бар, ниндидер э, тиз әйткечне әйттең барыбер. Нинди булды ул синең? Тизәткеш кенә түгел ул, э, любой сүз булырга мөмкин. Ибрагимова урамы мәсәлән, да, Әйе. Ибригимеви, Ә, Абрагамова. шуны шу- Әйе, итәсез син, аха. һәрбер теге э, ижеккә инде э, Ибра, И и бра брага аны әйтмәйбез әйтмибез ә ибригимиви бөтен гласныйларга шундый кызык син ә ү дип әйттең ө дип әйттеңме теге татар хәрефләре белән син аны эшлисең димәк татарча булсын өчен синең теге авызың дөрес торсын өчен татар хәрефләре өчен кызык кызык ә мәскәүдә син кайда укыдың соң кайсы училище гитис гитиста кем синең мастерың булды мен акыллы кеше булып сорап биреп отырмын әле

Рәхмәтем зур, чиксез, чөнки монда да Казан театр училищесында мин Заһидуллин Рәшит Мулгалиевичта укыдым. Э, монда мин керсәм теге япь-яшел, япь-яшь бала, әти-әни итәгеннән әле ерак китмәгән, үзем Казан малае булсам да. Ә инде Мәскәүгә киткәч, Мәскәүгә кемгә син кирәк соң? бер кемгә дә кирәкмисең мәскәүдә син бер кемгә кирәк түгел әйе һәм мәскәү гомумән профессиягә карашны икенче яктан борып җибәрде ачып җибәрде әгәр дә монда миңа әйтсәләр нету понятия ментальности дип әйтәләр иде миңа рус мөхитеме татар мөхитеме теләсә каян Школа, бер мәктәп, бер ул Станиславский буенча, әйе, әлбәттә, әмма дә ләкин Мәскәүне бетергәч мин аңладым, бар ул. Бар ул ментальность дигән әйбер. Мәскәүдә куясы әйберләрне Казанда бик куеп булмый. Аны
аңламый халык, аудитория. Халык аңлый.
Безнең үзебезнең безгә хас булган теге культурный әйберләр бар дип әйтик инде. Теге шәрә килешме, нәрсәме, йөрепме шунда, яисә? Ну, шәрә булды бит инде, әнә бит тә туфан куйды, кеме, әгъләмне, әгъләм әгъләмне.
Шәрә дип инде булуын булды ул, әмма дә ләкин уместно булды микән ул? Ә син менә шуның турында, менә син ничек уйлыйсың, менә синең фикерең нинди? Бу менә шәрә, шәрәгә ошаган тән, бар тән күренә бит инде анда, сизелә тәннең менә. Миңа калса, Э, ансы да буладыр дип әйтәсез килә инде ансы да булырга мөмкин э, шул ук вакытта булмаска да мөмкин шәрәне күрсәтү ул физик яктан күрсәтү ә әгәр дә син артисттан таләп итәсең икән физик яктан түгел ә Эчеңдәге тойгыларың бушады, син шәрә булып калдың һәм, гомумән, Мөдәррис Әгъләмовны алсак һәм без аның иҗатын тасвирлап күрсәттек, һәм соңгы шигырьләрен укыганда ул нәрсә белән калды? Әйе, ул бер, ну, тарих буенча ул бер нәрсәсез калды. Әйе. Һәм ул гына түгел, аның шигырьләре дә бетте. Шуңа күрә миңа калса артисттан таләп итергә кирәге шундый эчке тойгы, шундый хис күзендә э, чыксын и ул. Аның ниндидер э, битендәге жест белән нәрсәме, мимикамы, нәрсәме, что менә ул чынында шәрә. Әйе, ул кием белән басып тора. Әмма дә ләкин ул шәрә. Әйе. Миңа артист буларак ул кызыграк булыр, уйнау да, тамашачыга шуны җиткерү дә. Ә режиссер сиңа әйтсәме, иртәгә чыгып сәхнәгә чишенергә кирәк дип чишенәсеңме? Режиссер На основании чего дигән соравым бар минем сиңа. Бар, бар сорау бирәсең инде. Э, мин үзем укытучы, мин гел әйтеп торам, э, һәм шуңа минем студентларымны бик яраталар да. Шул ук вакытта э, син бик акыллы студентларны чыгарасың. Әлбәттә, һәрбер Фикер йөртә торган име? Фикер йөртә алган. Әйе.
Причина следственной связи дигән татарча ничек була икәнен белмим инде мин. Гомумән мин теге русча да татарча да э, фикерлим. Әйе, син бит Казан э, мин шулай менә без шулай аралашыбыз инде бүген. Бүленеп, бүленеп. Казаннан дидең. Казанда була үсеп, син ничек татартың шундый э, яхшы? Камилләштердем.
Әле камилләштереп бетермәдем. Ну, эшлибез инде, мин дә эшлим, син дә эшлисең. Мин дә Казаннан. Рәүф абыйга рәхмәт һәм гомумән Мәскәүдән кире кайтып Татар китапларын укып, теге эчемнән генә түгел, ә акырыпмы, сөйләшепме, карап, күз белән йөртеп түгел, ә инде тавыш белән авызларны ачып дигәндәй. Ә фикер йөртүең өчен нинди телдә?
Бүгенге көндә менә ике телгә әйләнеп бара. Мәскәүдән кайткач бик авырый. Беренче интервьюларымны хәтерлим. Ә миңа әйттеләр, Зөлфәт бөтенләй татарча яхшы сөйләшми дип. Үзем нигә чакырдым инде мин битем ничек аралашырбыз мин көне буе уйлап йөрим шуны әйткәннән соң. Була, була. Ул стереотип калган, э, беләсеңме нәрсәдән? Ул наверное. Менә шул беренче интервью.
Беренче интервьюлардан э, кайчан миннән сорыйлар, э, үз образыгыз турында сөйләгез әле. Мин менә әйе, менә и вот неожиданно вот тегендә, бында
татарша да әйтә алмыйм деген орысша да татарша да фикер белән бетерә алмыйм шул ук вакытта русча да каядыр ниндидер урманнарга теге җырдагы сыман инде керим әле урманнарга шулай ук мин бүгенге көндә мин алай кыенсынып тормыйм һәм курыкмыйм әгәр дә минем нәрсә әйтергә теләгәнем минем иң мөхиме нәрсәдә? Нәрсәргә, нәрсә әйтергә теләгәнемне минем тамашачым, э, минем э, фикердәшем белергә тиеш. Әйе, әлбәттә, мин башларга башлыйм теге татарча башлап китә алам. Э, шул ук вакытта аңа яисә ниндидер сүзгә тәрҗемә таба алмыйча русчага да кереп китәм һәм соңыннан кабат татарчага керәләм. Һәм мин моны теге ничек дип әйтим, ә, бу начар теге дип санамыйм юк бу бит без икебез дә билингвал теге рәхәтләнеп кушып аралашу норма нормист хәзерге вакытта нормист диләр кайнатма ә, барлы сәлем бу кайнатма подкасты дуслар сез аны я карыйсыз я тыңлыйсыз болгар радиосында яки ютубта микән вконтактеда барыгызга сәлем без бу подкастка чакырабыз бик билгеле шәхесләрне һәм әлбәттә сәләтле шәхесләрне Бүген бездә кунакта Зөлфәт э, һәм ул безнең Тинчурин артисты. Тинчурин театрының артисты. Дөрес әйтәме? Казан театр училищесының Укытучы. художественный руководитель. Әйе. Дүртенче наборны җыйдык быел. Мгм, мгм. Аллаһ шөкер. Э, Бармы ниндидер инде күренәм сиңа сәләтле булганнар. Әле- Әле иртәме әйтергә? Эм, Дүртенче набор бик кызыксынучан набор булды. Әйе, э, теге әйтәләр бит. поколение үзгәрә дип. Әйе. Э, мин теге сизәсең аны? Сизәм һәм нишләптер болар шундый команда җыелды. Э, бик кызыксынучан, аларга ничектер кызык һәм алар э, внешний факторлар белән түгел, ә үзендәге үз эшләрендә булган хисләрне чыгарырга тырышалар.
Ничек бу ул турында сөйлиләр, имән нәкъ шул әйткән сүзләрең туры килә.

Тинчурин театры мине 2005 нче елдан бирле сайлап килә. Гомумән, әгәр дә тарихка кереп китсәк, э, мин Камал театрында үстем.
Менә бит. Әйе, минем әтием 15 ел баш администратор булып, Камал театрын Камал театрга акша китергән дип әйтик, шулай дип әйтик инде. Администраторның төп эше нәрсә? Куйган спектакльләрне дөрес сата белү. Аңлатып тамашачыга теге телефонның хәзерге вакыттагыча түгел, ә йөреп, үз аяклары белән. Әйе, ул минем э, үскән вакытымда бик сизелде, әтине бик сирәк күрә дөрим. Әти Уфага китсә, ул ярты ел юк. А обменный гастроль булса Мәскәү белән яисә Петербург белән. М, Сигез айда күргәнем булмады. Төнлә кайтып төшә ул. Без җоклыйбыз. Иртә белән иртәнге 6да машина көтә аны. Шук-шук китте. Шул 15 ел мин менә шул Камал театрында Марсель Хакимовичның кулында, итәгендә утырдым. Ул Камал театрының булмаган пошмакларын Төрле почмакларында булдым, спектакльләрдә дә катнаштым. Мине теге әти бирәдер, менә бүген синең әниң менә бу. Тапшырадыр, яисә бүген синең әниң менә бу, моңа тапшырадыр. Син шулай карыйдыр инде. Алар теге гримеркаларда калдыра алмыйлар, зур теге спектакль булса. Минем белән өстерәтеп чыгаралар. Мин анда нәрсәдер, минем өчен зур сәхнә инде ул. Утлар яна, кызык. Менә бу профессиягә кереп китәм дигән уй юк ул вакытта. Ул вакытта сайламагансың инде, уйламагансың. Нормальный балалар сыман беренче класста сораганда, кем буласың килә, әлбәттә, пожарник, яисә э, полиция хезмәткәреме шунда, я табибмы шунда. Тугызынчы класска гына килеп җиткәч, егыдан курыккач, Син йөгег эләккән чорга эләктең инде. Э, Беренче йөгегем ул. Субханалла, мин эләкмәдем. Эләкмәдем. ага. Лә- Эләктем, беләсеңме ничек? Мәскәүгә укырга керер өчен э, ЕГЭ кирәк иде. Мгм. Пробный ЕГЭлар э, училищедан җибәреп, ниндидер мәктәптә без бирдек, 32 баллга бирдем соң мин рус телен. Ул вакытта нормальный ел. Онда кеше 100-гә бирәләр хәзер. Хәзерге вакытта әйе, хәзер теге өч балалы әти булгач, кыз өчен, гомумән, балалар өчен баш бераз Китте уже шул китә. темага, әйе. Хәзерге вакытта менә кызның, өлкән кызым Айзиләм, тормыш иптәшем белән дәресләрне хәзерлибез. Кайбер биремнәр шундый кызык, малай, даже без аларга җавап таба алмыйбыз. Бу э, рус телендә ме, математикадан Рус телендә математика, окружающий мир инде ул, субханалла. Нарисуйте герб. Вопрос А какой? Егода син ясар дишен гер. Ну, гаилә гербын ясасын. Уйлап тапсын да. Менә безнең гаилә гербы дип. Әллә нәрсәләр кыланалар бүгенге вакытта. Ну, белмим, кая алып барыр микән бу. Миңа еге эләкмәде, мин шундый шат. Миңа мин бик яратам еге эләкмәне. Ә ми- ә мин срез килгән ди синең. Ә хәзер сорау сорауның мәгънәсе булып чыкмады. Ки- Ел- и, Менә 2005 елда Әйе. мин 2004-тә кердем Казан театр училищесына Рәшит Нургалиевич Заһидуллин курсына. 2005-тә ул мине алды Мирсәй Әмир э, әсәре буенча Гөлшаян дигән спектакльдә. Мин шуннан бирле Тинчурин театрында уйный башладым. Э, Әмма дә ләкин аннары Тинчурин театры янды, пожар булды анда, Тинчурин театры ябылды. Мин кире укуга кайттым, э, параллель ике эшне алып бардым инде. Һәм дүртенче курсны бетергәч, Рәшмүн Галиев чакырды үзенә. Мине, Резидәне, Илфакны, Лияны, без дүртебез ик. Мин инде ачыктан ачык әйттем, Рәшмүн Галиевич, мин Мәскәүгә. На, попробуй, дейді де. Ә сен нинди ойлар белән Мәскәүгә киткәнсең? Мәскәүдә ниндидер мин билгеле шәхес булармын, кая? Мәскәүдә хыял калырга иде. Ә, калырга иде. Калырга иде, артист буларак, яисә режиссер буларак калырга иде.
Ну, театраль режиссер. Әйе инде, әйе. Театраль режиссер буларак. Ничектер
Йолдызлар туры килмәдеме соң, белмим. Чоры да шундый кызык, бик чоры иде. Э, Чор гаепле инде, әйе. Чор дип инде. Бездә гаепле, миндә гаепле. Э, аны бераз каядыр кай вакыт, бәлкем, ялкау булганмындыр да. Э, бәлкем, Беренче, икенче курс мин платно укыдым. И гел теге уку, уку, уку, укырга кирәк. Гомумән, мин кергәндә, ничек инде мин Казан театр училищесын кызыл дипломга бетереп, анда керәлмимме? И минем, һоппа, МХАТ төшеп калам, щепка төшеп калам, Щукага, Мостеатрга алалар ие сразу. бюджетныйга ну мин нәрсәгә кирәк ул миңа музыкальный театр әйе җырлап биеп йөрергә ужас хотя ул вакытта мин мюзиклар аңламыйм мюзиклар а бездә бармы соң а бездә бар бездә бар дип инде ну э, безнең татарларга куша бит җырлар ул э, музыкальный спектакль була музыкально драматический спектакль була ә менә чып чын мюзикл э, әсәрләр әллә ни күп түгел темалары инде Карапулат, ул менә опер якларына тарта инде. Ә музыкальная драма, музыкальная эстрадная драма дип алсак, анда 80% музыкадан, көйләрдән торса, җырлардан, биюләрдән торса, һәм 20% кына драматический өлеш. Ул аралашу, и ул аралашудан соң э, персонажлар җырга чыгып китергә тиеш. Яисә биеп, монда нәрсә. Мин андый э, карарга яратмыйм. Аңламыйм. Беләсеңме, Мәскәүдә ул шып-шым профессионаллар эшлиләр. Ә мин аны аңлыйм, Мәскәүдә белсәм халык күп бит. Халык күп.
зур анда. Әйе. И шуңа күрә анда спектакльләр, театрларда алар гел төрлечә булырга тиеш. Кеше синең яра барып кайтты ди, зәңгәр шәлеңә инде димә, 70 тапкыр. Но аңа тагын кирәк инде төрле төрле әйберләр. Мәскәүдә шуңа күрә алар тонсык та түгел, менә аларга гел яңа әйбер кирәк. Әйе. Һәм Мәскәүдә шундый әйбер бар, әйбер дим инде. Әйбер дибез ни?
Шундый әйбер бар.
Алар артистларны таныталар. Угу. Һәм тамашачы килә артистка. Әйе. Ә безнең бүгенге вакытта Мәскәүдә менә афишаны да ясау, артистның танылган артистның битен кую, яисә нәрсәме шунда. Һәм видеоролик оештырганда спектакльга багышлап, анда да прям басым ясыйлар. Это пиар-ход, и ул дөрес. Әйе. Бездә ул, миңа калса, стартап өлешендә. Беләсең, синнән куркалар.
Ә менә син 2005 елдан булсаң да Тинчуринда, хә без аны йолдыз эшлибез дә аннан, а ул бездән китер дип куркалар. Миңа, минемчә. Шуңа күрә алар куркмый, теге бүлеш, бүленәс, әзрәк кенә дә бирәсе килми сиңа артыграк э, йолдызлык. Аңлыйсыңмы? Кая китер микән татар артисты? Миңа калса- Буага. Буа театрына. Э, барып уйнарга мөмкин. Ул менә антиприза дигән әйбер. И ул ике театрга да бик зур э, бәя бирәчәк. Менә ул бездә юк, чөнки мин ул проблеманы Мәскәүдән кайткан бирле әйтәм инде. Әйтәм түгел инде, менә күпме сорыйлар. Миңа калса кирәк ул. Без бер режиссерның кулына күнегәбез дә һәм аңлыйбыз, нәрсә ул бездән тели. Менә бездә э, бүгенге көндә рәхмәтлемен Туфан Рифовичка, ул э, төрле режиссерларны чакыра. Әмма дә ләкин була любимчиклар, була второсортный.
Артистлармы, артистлармы или режиссерлармы? Артистлар.
Артистлар. Артистлар. Һәм, әлбәттә, кем белән уңайлы, шулар белән эшлим. Ну, әйе, кара, Скорсезе белән, мәсәлән, Леонардо Ди Каприо, алар туктаусыз бергә эшлиләр, режиссер, ну, кинодан аңлашылган порларын әйтәм инде, әйе. И ул ничәнче киносын төшерә, аны белә, чөнки ул белә, Мин әйткәнне ул яхшы эшләп бирәчәк. Әлбәттә, ул любимчикка әйләнә. Әйе, әмма дә ләкин Леонардо Ди Каприо шул режиссер белән төрле образлар тудыра. Әйе. Ә монда тудырмый торган Ә момент кайда? монда ничектер спорный момент килеп чыга. Гел бер үк булып чыга инде, гел Петров варианты. Э, ул минем одногруппник име э, шынна э, александр паль тоже минем одногруппник име вот кара шул егетләр белән син бергә булдың инде име бергә укыдым дүрт ел әллә нәрсәләр күреп бетердек бергәләп кайнаштык аларга рәхмәтлемен аралашасыңмы хәзер бармы син мәскәүдән кайткач бер ике ел Булды һәм соңыннан, әлбәттә, аларның кастинг директорлары, продюсерлары барлыкка килде һәм инде менә мин укытам, мин Сашаны Петровны, Александр Петровны, Пальны да чакырмакчыйм, теге студентларга бераз сүз әйтепме, нәрсәме, мастер-класс әйтепме. Юк, кастинг директорлар, продюсерлар Занят, занят, занят. простите, занят, занят mm. кара диләр. Ты матур гына әйтеп инде юк дип җавап бирәләр. Ага, аңлашыла, аңлашыла. Менә кара, шундый теге одногруппникларың була торып инде име? Һәм син Казанда хәзер әйтәсең кими, тиз юк, менә кара кая эләктең син дип. Ләкин барыбер әзрәк кенә уйланасыңдыр бит инде. Эх, алар белән бергә шулай ук киноларда Башта булды ул. Әйме? Баш, э, башта Ир атларда бар бугай ул. Менә бар үзен ничектер э, ничек була сравнить? Башта беләсеңме ничек белән гофу иттеге төште бүлдердем. Э, Мәскәүдән кайтып төшкәч, мин кайтып төштем кире үземнең мастерыма. Ул вакытта Рәшмәл Гали Заһидуллин театрны җитәкләп бара ди. Э, әлбәттә, ул миңа тәкъдим итте, бар Камалга, Фәрит Рафкатович янына. Мин Фәрит Рафкатович янына Без кереп аралаштык, бер-беребезне аңладык. Фәрит Рафка төште, дөрес сүзләр әйтте. Рәшмул Галиевич Заһидуллин, ул синең беренче остазың, ул сине белә. Ә, миңа сине ачыр өчен күп вакыт кирәк. Ә бүгенге көндә инфраструктура чапкан көндә, ул 2010 ел, театрлар менә басып-басып килә лә. Ә, миңа кирәк алга, алга омтылырга. Вакытны, ну, аңла, дөрес, Сиңа гына бирә алмыйм, труппам зур. Һәм мин бик э, рәхмәтлемен Фәрит Рәфкатовичка да һәм аңлыйм нәрсә әйткәнен. Ул миңа әйе дә дип әйтмәде, юк та дип әйтмәде. Үзең сайла.
Үзең сайла диде. Ә мин әлбәттә өйгә кайтып әти-әнием белән ул вакытта тормыш иптәшем йөргән кызым гына, аның белән теге сөйләшеп Монда Тинчурин театры менә 2005 елдан бирле белә. Әти дә әзмә күпме Камал театрыннан соң киткәч, аннары безнең анда бераз аның вакыты шундый булды, ул бераз күчеп йөрде, чөнки Дәвәтине карыйдыр әни ягыннан Камал театрын калдырырга туры килде. Тинчурин театрында да эшләп, әтине дә беләләр, мине дә теге ят итмиләр. Әйе. Өлкән буын артистлар. Һәм Рәшит Мулгалиевич Заһидуллин, остазым, Артем, Резидә Саляхова. Пескунов әйтәсең син. Пескунов, әйе, Артем Олегович, Резидә Саляхова, Илфак Хафизов, Лия, минем одногруппникларым. Бергә кайнаштык. Алар да мине үз кочакларына рәхәтләнеп керттеләр. Конечно, русча әйтмешли часы, чаша весов тинчурина перевес. Э, һәм минем ул вакытта теге, эх, менә Мәскәүдә калырга иде дигән уйлар мине гомумән башымда юк андый уйлар. Кайдан булгандыр ул? 2016-дан булгандыр ул. Яисә 2017-дән менә минем бераз терсәкне тешлисем килә башлады. Нишләп калмадым микән? Ә менә хәзер ташлап китеп китим микән мин Мәскәүгә юк микән? Мин бетергәндә Мәскәү театрлары туп-тулы. Туп-тулы кемнәр белән? Өлкән буын артистлары белән. Әйе, әлбәттә, алар кирәк. Мине үземнең театрымда да бит әллә ни өлкән буын турында сүз кузгаткач, э, әйе, аңлыйм бүгенге көндә пенсиягә ерак китеп булмый. Аңлыйм. Алар шуңа китәсе килми иде сәхнәдән. Юк, ә сәхнәдән китсә бит, алар бит кая барсыннар алар? Алар бүтән тормышын белмиләр бит. Монда менә пиар-менеджмент, администрация, режиссер тарафыннан нинди дә булса, әгәр дә сез аларны күчерәсез икән теге 0,5 ставкаларга, чөнки мин яшь түгел, миңа 35, мин яшь түгел уж. Карт инде син. Карт инде мин, әйе. Ә Хәтия Туфанрифович әйтә, безнең театрыбызда өч яшь егет бар, ике Эдик белән Илмәс һәм Зөлфәт. Менә күрәсеңме?
Мин Туфан Рифович өчен гел яшь. Ябык булгангадыр инде. Әгәр дә без өлкән буын артистларыбызны күчерәбез икән 05 ставкага, аларга теге, әлбәттә, кайберләрен алмыйлар, спектакльләр, алар бушыйлар. Шул ук вакытта алар турында төрле тапшырулар оештырырга була. Аларны җыеп мәктәпкә алып барырга була. Аларның сөйлисе әйберләре бик күп. Һәм алар фундамент, менә безгә алар фундамент. Алар беләләр нинди чор аша узгән ул Тинчурин театры. Күчмә театры вакытын беләләр. Әлбәттә, бар өлкән буын артистлар кем башын күтәрмичә бер рольдән икенче рольгә. Аларны, әлбәттә, күчермиләр инде. Алар целый ставкада утыралар. Монда инде шул коллективный договор аша үзара администрация, режиссерлык тарафыннан, директор тарафыннан ниндидер менә үзара сөйләшеп, вот эти рычаги, русча әйтмешли, табырга тиешләр. Но шул ук вакытта онытмаска кирәк, штат үзгәрми, штат шул ук 40 артист бездә мәсәлән. Ә яшьләр кирәк. Яшьләр кирәк. Э, алар уже Ромео, Джульеттаны уйный алмыйлар инде. Менә мин дә. Ну, юк инде мин, юк. Менә Чулпанны чыгарганда Резда Ириковна, э, режиссер Гарипова, э, ул әйтә дри, вот, вот, вот он наивный твой взгляд, дип. Ә 3 ел узгач, Что с тобой произошло? Э, Все, сен үчүп балаң бар. Нинди мында? Уже, уже мировоззрение Наив- наивный үзгәрә була бит. алмый. Наивность калмый. Һәм әлбәттә, менә килгән яшьләр ул, килгән яшьләр. Мгм.
Ну, ә инде яңа кан кирәк, яңа буын кирәк, әлбәттә, анысы аңлашыла. Ләкин а теге әйтәм бит, ул, ул картларны, карт дип әйтәсең инде, бер ничек- Өлкән буын өлкән артистлар. буын артистлары. әйе.
Аларны да, алар өчен дә ниндидер аерым спектакльләр куярга кирәк. әлбәттә. Әйе.
Алар өчен генә язылган булырга тиеш. Әйе. Чөнки мин беләм, Америкада аларның бар шундый кинолары. Һәм ул... алар белән эшли белергә дә кирәк бит. Алар үзләре үз бала сыман. Инде хәзер.
Инде күрәсең, китә дә вакытында китә дә белергә кирәк бер караганда име? Ләкин китәсе дә килми. Бу бит нә шундый. Безнең профессиядә, гомумән, төрле профессиядә шулайдыр ул. Менә мәсәлән, минем әнием 70 не тутырды, Аллага шөкер, сөбханалла, эшләп йөри, китмим ди. Чөнки мин аңлыйм, әгәр дә ул китсә, яна. Әйе, менә шунысы бар. Кеше эшсез, э, өйдә нәрсә эшләргә белмичә яны да бетә. Алай кирәкми. Шуңа күрә соңгы көнгә кадәр рәхәтләнеп йөр була икән, йөрсеннәр дә йөрсеннәр бер караганда. Ләкин яшьләргә э, юл бирергә кирәк барыбер. Әйе. Уйларга кирәк ничектер.
Димәк, 40 ставка гына бар сезнең артистларга. Күбрәк ярамый инде, бүтән Ну, бирми сезгә.
Әйе инде.
Ә син үзең ничек си- хис итәсең менә сәхнәдә? Син менә э, төп героймы, беренче беренче эшелон э, артистымы? Ничек син үзең бәялисең? Үзеңне. Артист буларак. Э, мин ничек дип әйтим, мин теге рольләрне бүлеп ятмыйм инде, бусы әйбәт, тегесе начар, тегеләй фәлән, э, һәрбер рольнең үз үзенчәлекле образы бар, характеры бар. Короля играет свита дигән әйбер, әгәр дә мин бүген второй планда уйнасам, мин әлбәттә коллегама максималь рәвештә ярдәм итәм һәм аннан таләп итәм. миңа булган хисләрне яисә ул миңа бирә икән димәк мин аңа да үз хисләремне кайтара алам була кайчан просто массада гына йөрибез э, теге шашып дурачиться итеп дигәндәй төрле приколлар уйлап зеленый э, лампа куялар да сезгә сез не моны уйныйсыз и сез йөрисез бер берегезгә аралашып сез бар их карамый кебек кеше карый карый мин дә шундый кеше мин карый торган мин төп геройларга карамыйм мин массовкага карарга яратам Ә менә ул вакытта һәм ул вакытта син төп рисунокта калып, апашләй титмичә, но шул ук вакытта шул тарихта калып, теге спектакльнең һәрбер вакыты бар бит инде, 1090-нчы мы, чорымы шунда, шул ук чорда калып, әмма дә ләкин образыңны кызык иттереп күрсәтү, это актерское мастерство. Син бармын сорауга җавап бирәсең килми кебек тоела. Син менә артист, былай син, Славутский дибез без, Илья. Ме? Аңашла, ул төп герой. Ул гел төп герой. Кая китмәсен. Вот. Ә син менә үзең син ну, топ 10, топ 3, топ 1. Кайда син үзең ничек хис итәсең үзең? Бәяләмә бир. Тщеславие дигән әйбер булырга тиеш инде бездә. Әйе. Әйе.

Ну, ул шулай. Нәрсә, нәрсәне мәсәлән э, эш- эшли алмый? Кем кайсыгыз? Пескунов синең кебек уйный алмый инде. Ну, у- уйнау ул төрле э, халәт, теге һәрбер артистның үз амплуасы бар. Мгм. Э, Әмма дә ләкин икенче, өченче планны тотуым яисә образның образга карау тамырданмы? Ну синең бит әле типажың да. Төп геройга туры килә торган типаж. Бөтен әсәрләргә түгел. Кайсы әсәр? Бөтен әсәрләргә түгел һәм әлбәттә режиссердан тора. Не любят умных артистов.
Оңай, оңайсыз чөнки, чөнки син глина кебек түгел булып чыга инде, име? Глина кебек шул.
Ә. Наоборот, глина кебек шул. Демократия дип әйтсәләр дә, э, мин әйттем, димәк, шулай була. дигән әйбер дөрес түгел бу профессиядә. Әйе, сез әйттегез. Ләкин? Ләкин мин карыйм эшемдәге тойгы, э, тойгылардан, сез э, материалны күрәсез обширно. Спектакль э, тамашачының күңеленә барып җитә, шул вакытта артистның эшендәге тойгылары Аңа аңлаешлы булып, режиссерның рисуногына ятса, тамашачы кайфовать итеп китә. Ә әгәр дә режиссерның рисуногына безнең тойгылар бик ятып бетми, яисә безгә аңлатып бетермиләр, ә була шундый очраклар, безнең белән Эшләмиләр.
Кайсыдыр кайсыдыр режиссерга әйтәсең, син намек ачсың инде. Аны аңлаган кеше аңлый хәзер, синең синең белгән танышларың инде, мәсәлән, синең коллегалар. Юк, гомумән, бу гомумән. Гомумән? Гомумән. Ә синең бармы менә Тинчурин театрында иң яраткан спектакль, кайда син катнашасың? Сүнгән йолдызлар.
Сүнгән йолдызлар.
Менә мин син уйнаганында караганым юк, Сүнгән йолдызларны. Октябрьдә була.
Име? Рәхим ит. Чөнки мин Сүнгән йолдызларны Тинчуринда берничә тапкыр караган бар һәм Камалда да чыкты бит ул. Ничек инде шундый кечкенә генә аудиторияле Казан, име, Татарстан, татарлар, ике театрда сүнгән йолдызларны күрсәтә. Бу минем өчен. Безнең классик варианты э, Фәрит Рәфкатович биомеханика Мерхольд системасы буенча куйды. Ул аерыла, аерыла. Әйе, коточкыч аерыла. Һәм әлбәттә мин менә кечкенә чакта йөргәнем сүнгән йолдызларга. Мен гимназия белән әле тапкыр бардык без анда, чөнки ничектер яратты аны безнең укытучы. Без берничә тапкыр бардык. Һәм ә миңа ошамады. Гипер гипертеатрализованность анда. Анысы мин әллә син монда йөргәндә мин кычкырдым, "Сәрвәр, сәрвәр!" Шундый андый хис тумый мин, мин жәлләмим, ничектер мин испанский стыдмы шунда, шундый хисләр туадыр мин аны караганда. Мин ышанмый дирем, шулай кычкырып. Менә шундый моменты. Ә Камалга бардым, ә мин изначально мин уйлам сүнгән йолдызлар э, үзе кызык түгел әсәр дип. Аңлыйсыңмы? Шуңа күрә. Теге шулай бир Ә монда карадым да, монда алар ниндидер теге тибет чашларын кушып, нәрсәдер тагын өстеп, смотрибельно уже карап булырлык әйбер эшләгәннәр әйбер спектакль менә шундый моменты бар ә сиңа сүнгән йолдызлар әлеге вакытта э, син аны көчле дип саныйсың э,
бер безнең театрыбызның бер йөзлек кашы иә ул әлбәттә без анда теге унынчы елы инде репертуарда булып чыга артистлар инде алмашынып тора э, Ул әлегә вакытка Аллага шөкер безнең шул Овлаги дигән күренештә генә яшьләр үзгәрде. Беренче наборым уйныйдыр ул вакытта. Без аны шул 2013-тә чыгардык микән? Овлаги.
Әйе, Риздә Гарипова чыгарды. Яшьләр китте, әлбәттә, аларына артистлар кире кереп утырды. Минем коллегаларым инде бүгенге көнгә кадәр бара һәм без дигән ничек әйтим, Теге пафосно дип дигән әйбер юк. Э, алар шул ук бүгенге көндәге күк кешеләр. Ә- Әйе, 1912 еллар, 13 еллар тасвирлана әсәрдә.
Актуаль хәзерге вакытта минемчә. Хисләр шул ук. Әйе, әйе.
Ой, шун әйтим, ничек без шо үзгәрмибез, ничек без акыл акыл артмый соң безнең әйтим. Нәкъ шундый ук кайгы, нәкъ шундый ук фи- э, э, у- рефлексия, нәкъ шундый ук менә о- алга а- атламыйбыз кебек. Менә карыйм да мин шул э, әсәрләрне. Күптән түгел генә булдым Чеховның Три сестрысында име. Э, Һәм әйтәм, нәкъ шундый менә ул кызлар нәрсә турында уйлаган ул елларда име. Без дә нәкъ шуның белән м, маташа- без кайчан әз генә булса да үзгәрербез, үзгәрмибез име. Үсмих миләребез.
Шыр. Ә без шырга ярыклашырга тырышабыз, яисә шырны үзгәртергә тырышабыз инде, мәдә ләкин. Аудиторияне дә үстерергә тырышасыз булча. Туфан белән бу э, әзрәк кенә аудиторияне дә үзгәртеп карарга тырыштыгыз сез. Сез дә менә мин беләм бит инде Тинчурин театрына йөри, мәсәлән, мәктәптән килгән э, балалар без безгә баш- бездән сорап тормады, сора- сорап тормыйлар, кая барасыгыз килә. Сез барасыз, Менә сез киләсез. Аннан соң инде авыл аудиториясе дип беләм инде мин имә авылдан киләләр автобус автобуслар белән yeah. һәм менә сезнең аудитория бер мизгел картая өлкәнәя башлады име шундый ну, мизгел булдымы ул күпчелек спектакльләр күпчелек түгел инде э, туфан рифович килер алдыннан әлбәттә э, теге авылларга направленность булган микән инде нәрсәме шундыйрак дип әйтергә дә була, әйтмәскә дә була, белмим. Казан кешесе дә аны карыйдыр. Э, Туфан Рифович, әлбәттә, инде бераз э, молодежный сленг кертә башлады. Э, менә күптән түгел генә флеш кереп мәхәббәт чыкты. Әйе. Антон Васильевич тоже. Әйе. Сен дә кем булып уйныйсың әле? Э, мин анда Афаринов, ботаник, шул компьютерный гений, криптовалюталарны майнить итеп ятам. Ну, бөтенләй бу яңа аудитория өчен эшләнелгән әйбер булып чыга бит. Чөнки чыннан да ну, моны әбиләр карамый. Аудитория бездә.
Бармы соң менә йөриме, йөрми булып чыга инде? Әзер түгел аудитория. Беләсеңме, Монда төрле яктан сораулар биреп була. Бармы соң ул, яисә дөрес сата белмиләр микән ул, яисә дөрес куелыш түгел микән ул, белмим. Менә без артистлар кайвакыт шак, кайвакыт ул флеш кереп, менә күптән түгел генә 11 сентябрьдә уйнадык. Тамашачы партерда бар, әйе, субханалла, тамашачы партерда. Партер почти тулы иде. Но шундый ничектер ул җиңелчә генә, позитив. Русча әйтмешли, инглиз телен кушып, на изи. Без үзебез кайфовать иттек, тамашачы да кайфовать итте. И без даже шаккаттык, кара. Болай да була. Була бери.
Ә августта уйнадык. Ноль, зиро.
Тур килмәгән инде. То есть тамашачы менә килде,
Ә кул чабырга кирәк, конечно, кул чабыйк инде дип миме? Азакта, беләсең, ул шундый сыек кул чабулар дип әйтәбез без артистлар. Үзара сөйләшкәндә. Сизәсеңме сыек кул чабулар? Сизәм, сизәм. Теге теләр, теләмәс.

Булырга тиеш бездән, без тамашачыга нәрсәдер вот где вот этот пробел?
Син э, андый пробел булган көннәрне син кайтасың да өйдә инде уйланасың, инде нәрсә эшләгән микән, мин дөрес эшләмәм, 100%-ка э, чык. Монда мин башта үземне чәен идерим. Үсә, үсә, үсә, үсә, аңлап, э, спектакльләрне куеп, менә артистлар белән эшләп, студентларны э, тәрбияләп, аңлый башладым, монда теге артистлар гына түгел, монда төрле факторлар. Монда алар күп. Администрация, режиссер, артистлар, зритель, распространительлар. И вот где-то возникает пробел. Яисә дөрес аңлатмау, яисә дөрес эшләмәү, яисә менә материал маңында, нәрсә маңында, белмим. Ә менә бармы шундый спектакль, Тинчуринда сиңа менә чыгасың килми инде, уйныйсың килми. Ну, сиңа куйганнар инде, сиңа куйганнар инде сине артист шунда. Нинди роль биргәннәр, ә син уф, тагын бу спектакль инде дип чыгасың. Андый бармы? Бардыр минемчә. Бит һәрбер эштә дә бар ниндидер шундый. Беләсеңме, андый уйлар теге Эх, чыкмыйм әле бүген дип андый уйлар дөресен генә әйткәндә юк. Э, мин дурак. Мин фанатик. Беләсеңме, мин балаларга да, студентларга да шулай әйтәм. Театр ул шундый Бер бина дип әйтикме соң, бер мәктәп, тормыш мәктәбе, кайда син үз тойгыларыңны һәрвакыт үзеңдә уятасың. Менә, мәсәлән, Төш дигән спектакль бар иде бездә, Туфан абый Миңнуллинның. Без анда оркестр буларак утырадырыйк. И төрле ситуацияләрне мин менә утырган вакытта, әлбәттә, мин карыйм Илфак артыннан, Гөлназ артыннан, ничек алар уйныйлар. Һәм параллельно шул ук вакытта, әгәр менә хәзер хатынымны шалтыратып, Гайзилә юкка чыкты, дип әйтсә.
Шундый уйлар килә башка, әйме? Үземне ничек, нәрсә булыр икән минем белән? Алла сакласын, булырга язмасын. Әйе. Но булырга мөмкин шундый спектакль. Һәм ул тойгыларны уятырга кирәк. И менә мин э, ни өчен э, до этого да әйттем. Многие не делают того, то, что делаю я. И мин студентларга да әйтәм. Надо качать себя.

Алып барабыз, диджей буларак та утырабыз, шигырьләр дә сөйлибез, чакырсалар. Төрле кичәләрдә, чараларда катнашабыз. Фильмнарда, фильмнарга мин бик аек карыйм. Әлбәттә, режиссерның күзлектән карасак, минем нурлы йөзем, тире чыраем, дип әйтик, туры килә икән. Режиссерның башында, аһа, менә мондыйрак кирәк, менә, менә ул, менә ул. Худой, остроносый. әйе әйе вот.
типажың бар синең типаж типаж, типаж менә шундый кирәк то әлбәттә ул мине ала әгәр дә э, анда авыл малае икән ну куя инде мин авыл малае алтмыш килограммда авыл малае була алмыйм бит инде без кырык беренче ел балалары дигән э, әсәрдә егетләр төште бит инде име анда алар бит ну торслары күренә анда бер мизгел анда бер хатын кыз язган нинди Шул елларында һәм шундый балалар булганмыни инде таза дип. Ул шул шул упущение. Ә менә э, анда ябарга тиеш булган булып чыга бит инде әзер. Әлбәттә.
Опять ул артисттан тора. Мин күптән түгел генә э, дөнья күрде, теге елны төшкән Кара урман дигән фильмны Муса Җәлил турында. Э, ул материал турында мин кыскача гына, әгәр дә син сорау бирсә әйтәм, ә шулай да әлеге вакытка миңа әллә нәрсә әйтергә ярамый, чөнки NDA дигән договор бар. Әле узмаган име ул? Э, әле ул узмаган. Минем әле баш режиссер белән, ой, баш режиссер, режиссер белән, сценарист белән утырып э, сөйләшеп алырга кирәк, нәрсә әйтергә ярый, нәрсә әйтергә ярамый. Ул дөрес әйбер. Бар кухня ашырга ярамаган дигән әйберләрне, бар нәрсә әйтергә теләгәне безне әйтергә, җиткерергә. Иә. Э, режиссер конкретно бәя куйды. Зөлфәт.
Сакал. Үстерәбез. Әйе.
Монда үстерәбез, тырнакларны үстерәбез. Майның 15-ләрендә без аның белән күрештек, и шуннан бирле тырнак кисү ярамый. Мин беренче примеркага килгән идем.

Булырга тиеш, сатмаска. И ул прописан бөтен әйбер. Менә ул үзгәрү. Менә ул профессияңа аек карау һәм үзеңә таләпчән булу. Ә бүгенге көндә эй, авыр бит әле. Шулай бириләр име куллар берләре? Күпмеләр, әй. Мин ышанам, ышанам андыйлар. Ну, э, э, аларга ничептер бит э, барыбер режиссерлар аларга да карый. Аларны булмаганга күрә сойлармы алар Режиссер ничек ала- ал- Анысы Ала. инде м, режиссерлардан сорарга И- кирәк. э, кино да бит безнең начар гафу итегез конечно но күп кино безнең начар карарлык Эм, түгел
Беләсеңме, ничек мин дип әйтермен. Аның өмете бар. өмете бар мин гел йөрим мин гел түләп йөрергә тырышам Э, ба- кай чакны әйтә ой шундый карарлык түгел ләйлә диләр миңа мин киноны мин вакытымны жәллим дә но билетны алам Бармыйм. Но билет алынган. Өмете бар. Кеше йөргән дип сизелсен. Прокатта акча җыелсын дип. Аңлыйсың, мин аны эшлим. Ләкин әлегә без әле ортта калабыз кытышкыч. Монда э, беләсеңме, наверное, нәрсәдән ба буладыр. Без теге театрда күнеккән э, дүртенче стена бар икәнен э, һәм тамашачы Ерак утыра бит инде бездә. И без инде хисләрне
бирелеп уйныйсың, бирелеп уйныйсың. Теге театрлаштырып. Ә кино нәрсә инде ул? Вот объектив, әйдә пошел. Ул күздә генә чагылырга тиеш. Син әгәр дә сиңа нәрсәдер ошамый икән, ул ничектер күздә мимика ма. Угу. Даже мимика особо уйнамый. Манера шыға башлый ниндидер. Угу. Һәм ул синең манера.
Ну, син, синең манерың, син бит барыбер уйныйсың, син ничектер геройның халәтенә керәсең. Син нинди техника, ул Станиславский дип әйттең, син Станиславский бит, ниме? Станиславский, Михаил Чехов.
Син уйлап табарга тиешсең, нәрсәгә ул бүлмәгә керде. Шундый бит аның ничек аны кыскача гына аңлат. Ә, әлбә, әлбәттә, причинно-следственная связь булырга тиеш. Ни өчен мин бу бүлмәгә кердем һәм гомумән э, әлбәт, мәсәлән, мин Маратны уйныйм икән, э, мин кем ул Марат, э, үзем биографичны төзергә тиешмен, нишләп ул мондый, нишләп шундый, нишләп ул шундыйны кия, нишләп ул мондый шалбарда, аның нәрсә, акчасы юкмы, нәрсәме, менә выстраивается образ среднего достатка, не среднего, богатого, не богатого. Богат... Хотя текстта ул әйбер юк. Сез аны үзең уйлап чыгарасың, режиссер белән, сценарист белән әйе сөйләшеп уйлап чыгарабыз. Э, аннары менә барлыкка килә инде наблюдениелар. Ул артистлар күзәтергә тиеш кешеләр артыннан. Э, урам ул кладезь наблюдений, монда кем генә юк. Э, богатейлардан алып бомжга кадәр. просто кеше артыннан күзәтә белергә кирәк. Хәрбер кеше уникаль бит ул, үзенчәлекле. Кемдер ни өчен Сән була? язып аласыңмы аларның ниндидер уникальлекләрен или истә калдырасыңмы? Нәрсә сән? Э, кайберләрен истә калдырам, кайберләрен отработка өчен видеога төшерәм.
Кайберләр видеога төшерәм, егә кайтып компьютерга отгружать итәм, чөнки ул миңа в перспективе ярдәм итә. Э, гомумән теге укырга кирәк, укыганда фантазияң туа башлый. Бу былайрак моның башы болай булырга мөмкинме? Яисә ул сөйләшкәндә гел аның теге теле озын э, слюна выделяется дип әйтик. Гел аны шундый. Шундыйракмы аның нәрсәме? Яисә вроде спокойный, но гел аны нәрсәдер борчый, борчый, менә бер шул кул гына. Ә ул синең белән сөйләшә, и менә төрле, төрле образлар һәм алар күп. Һәм алар артынан дөрес күзәтергә кирәк. Һәм менә шул образны тудырганда теге аңлап, белеп, режиссер белән аралашып, менә хәзер менә болайрак эшләп карыйм әле. Яисә, ә менә болайрак булса ничегрәк микән? Дигән живой диалог булырга тиеш. Спектакль чыгарганда да һәм кинода да. Әйе. Ну, кара, э, аудиторияны сизәм икән, э, яки ул тулы образны күрә дә, аңламый да, нинди э, теге пазллардан җыелган синең ул образың. Аны белмәскә дә мөмкин бит, аңламаска да мөмкин, ләкин сиңа кирәк менә сиңа кемдер килеп әйтсә, менә син шулай эшләдең, мин аны сиздем, бу пасхалкаң. Пасхалка да булмаска мөмкин, ул чыннан да бу кулына име. Һәм кем булса әйтсә, сиңа сөенәсеңме? Аны Дөресен генә әйткәндә, Мин сөенәм шуңа, әгәр дә бу теге фильм яисә спектакль булса, кайбер менә танышлар, артистлар да киләләр, я отключилась. Мин шуны яратам андый берне. Я, я, я отключилась. Угу. Ты не ты. Угу.
Танымай, сине сиңа дип караган. Минем өчен ул
звездочка.
Ә мин бәсме, ничек мин аңлыйм, яхшы э, спектакльме, начар спектакльме? Мин телефонга бер тапкыр карамасам, яхшы спектакль. Ә вакытны карый башлыйм икән? Все бетте инде, все. Артистлар э, югалтылар синең э, игътибарыңны. Әйе. Потому что артистлар ул вакытта не занимаются делом. Угу. Не действует. тамашачыга нәрсә кирәк действие тамашачыга нәрсә кирәк конфликт ну кара э, менә тинчуринда шундый момент бар белмим э, менә кайсы булдың күбәләктәй утка оча дигән спид сен уйныйсың анда сен көләсең көлмә көл Ә менә аңладың син нәрсә әйтәсем килгәнен, аңладың син? Э, почти, ну, сорауыңны биреп бетер. Ул анда сәхнә буйлап, ул хатын-кыз йөгереп йөри туктаусыз. Ну ничек димә, ал да куй инде син яулыгыңны. Юк, ул яулыгын бәйлим дип, бөтен сәхнә буенча бер 3 минут йөгереп йөрде. Ул нәрсә, хронометражны арттырыр өчен эшләнәме ул режиссер белән? Ул берничә дә геройны ачмый. Мин утырам уже, әйтәм, кайчан бу йөгереп туя инде, әйтәм, бу яулыгы белән. Нәрсәгә кирәк ул? Шундый алым дип әйтик инде. Гөләр ике йөгерсен. бер, бер яктан икенче якка. Беләсеңме, монда теге хурларга да мөмкин, хурламаска да мөмкин. Мин э, әйе, ул спектакльдә катнаштым. Хәзерге вакытта ул бармый. э, Алдылар, бүгенге аны, көнгә- репертуардан алдылар.
Юк, алмадылар, ул әле төшеп калмады. Но бүгенге көндә э, дөньяда шундый м, Вазгыять? Вазгыять булганга, анда бераз образ буенча, минем образ буенча, мин сугышка бармас өчен качып ятам ул урманда. И аннары үз-үземне акларга тырышам, кем ул, нәрсә ул, нәрсә. Әлбәттә, бу дөрес түгел. Качу дөрес түгел. Менә бөтен шул спектакльдән Ул шагыйрь. бердән бер миңа ошаган әй- әйбер дә бит мин кеше ул син булдың. Мин аны көчкә түздем ул кино ул спектакль кора. Көчкә. И мин бәсмәсә сиздем. Син чыктың э, вот, э, кул чапканда. Син чыгасың килмәгән кебек сиздем мин аны. Син чыгасың, син аңладың кебек теге. Нәрсә эшлим соң мин бу спектакль? Кичкилектем мин монда дигән әйбер укылды. Мин импат. Мин шундый кечкенә генә әйберләрдән сизеп алам, менә шуңа күрә сөйләдем, митем. Бу спектакль әйтер микән, юк микән? Әйтә алмыйм, ни өчен әйтә алмыйм. Әлбәттә бар шундый спектакльләр кая партнер брас җайлы уңайлы түгел. Бар әсәрнең кайбер җирләре Аңлашылып бетмәгән яисә минем эчке тойгыларым аны үзенә кабул итмәде. Бар, бар, һәм алар нишләптер күбәяме соң, белмим, миндә микән проблема, сораулар туа, и мин ул сорауларга җавап эзләргә тырышам. Минем монда бу әсәргә килгәндә, инде бу спектакльгә килгәндә, минем беренчедән Зөфәр абыйга рәхмәтемне әйтәсем килә, алган өчен, без аның белән эшләп карадык, субханалла. Дүрт ел, дүрт ел эчендә ул персонаж, ну, үзгәрә алмый, Мөнәвәрә турында сүз бара инде анда. Анда яшь мөнәвәрә бар һәм карт мөнәвәрә. Ну, 4 ел эчендә менә мин даже хәзер менә паспортым үземдә, әгәр дә мин алсам, мин аны 20 яшьтә теге алыштырган идем. Анда менә бу сакалны бераз э, ябыштыр да инде шул фотога. Бераз монда морщиналар бардыр инде. Әллә ни үзгәреш юк бит инде. Әйе. Ә монда 4 ел эчендә ике разный актриса уйный.

или утыз тугызмы шунда кырык биш кырык кырык биш кырык бер шундый воспоминаниялар белән кайтып барадыр ну миңа калса артистка да кызык булыр и ул бүгінгі күндә секундында үзгәрергә кызык булыр ел әйе миңа да мәсәлән миңа шундый образ бирсәләр миңа кызык булыр ие син әле генә трагедияне уйныйсың ә шул ук вакытта түң И менә син кайттың үзеңнең яраткан кешеңә һәм ул синең белән нәрсә мөһим а монда получается син вот вот син вот вот и алар ну никак не пересекаются алар даже параллель түгел әйтәм бит анда тамашачы оңгырайып калды бугай аңламыйча берсе аңламыйча мин мин беренче кайнатма так юрауларга ничек карыйсың син Беләсеңме, это все, наверное, безнең башта бөтен әйбер и кайбер вакыт әлбәт. Но син бит барыбер татарларда туктым. Артистларда бар бит сценарий төшсә утырырга кирәк ул сценарийга. Шундый ырым-шырымнарга ышанасыз. Юрау да бит шундый вариантларга керә. Син аласың сән китап, яки карта чыгарасың, яки ниндидер үзең уйлап тапкан юравың булырга мөмкин. Син анда юкмы анда эшләмисеңме?
Бар инде теге үз менә тизәйткечләремне әйтепме нәрсәме шунда. Ха яхшы әйтсәң, яхшы була дип. Чөнки беләсеңме, кайбер вакыт шулай хатында бар ул минем. Беләсеңме ничек? Шарфыңны ки инде. Менә иртәгә тамагың авыртса, миңа әйтмә, ярыйм? Син тамагың авырта.
Потому что ул каты сүзле. Алай итеп ярам сиңа, без әйт. И мин башта йөргәндә, Мин әйтәм, че ты каркаешь, а? Әйе. А хәзер с возрастом. Слушай, может, поедем туда? Беләсеңме? Не. Дип сизә ул, интуициясе бик Какая-то вот бар аның, нәрсәседер бар аның. И кай вакыт мин даже өченче набор белән э, мин аны чакырам спектакльләрне чыгарганда, э, без хыялыйлар профессиядә без очабыз каядыр бит инде әйе ә ул гади тамашачы күзлектән карый и миңа ул бик важно мин куйган менә бу әйберләр аңлашыламы юкмы әйе Тахир Зөхрә дигән әсәрне чыгардым күптән түгел генә Фәтхи Бурнаш белән коллегаларыма рәхмәтлемен. Режиссер буларак? Әйе, режиссер буларак.
Чакырдым. Бу саңлашыламы, бу саңлашыламы, бу саңлашыламы, бу саңлашыламы? Әйе. Но вот тут этот, ну, не поверила я ему. Опа, я мин аңлыйм то, что да. Где-то мои упущения, где-то я не дообъяснил дигәндәй русча инде. Э, и без ничектер менә шундый тандемда яшибез дә инде. Бик яхшы.
Бәлки шуның турында сорауың да булыр. Юрау дигән рубрика бар бездә, имә. Без бит инде бу подкастны Ями Music Label белән бергә эшлибез. Ями Music Label-ын син беләсең инде, Flash Crab мәхәббәт булганга күрә. Анда безнең төрле яшь музыкантларыбыз, корт, өлкән төрле егетләр кызлар җырлар җырлар чыгаралар име һәм син хәзер сайлап буласың бер җыр име биш җыр сайлап бирәм һәм син бер җырны сайлап аласың да һәм без юрыйбыз ниндидер сорауга сине нәрсәдер борчыйдыр бәлки ниндидер сорауың бардыр галәмнән һәм галәм сиңа менә бу җырлар аркылы ниндидер юрау бирәчәк

китеп дип инде
до конца китеп түгел, әмма дә ләкин миңа теге артистлар белән спектакль чыгарганда эшләве кызык. Теге аңлатып, теге студентлар белән ул бер хәл, ә менә профессионал артистлар белән һәм ул, алар бит әлбәттә күнеккәннәр теге амплуага, ә минем кайберләрне икенче амплуада күрәсем килә һәм алар белән бергә казынасым килә. Эзләнәсем килә. Икенче төрле күрәсең килә инде аларны. Әйе, һәм тамашачыга да аларны икенче яктан түгел, ә ачарга дип мин аларны ача алмыйм, әгәр дә артистлар үзәле үзләре ачылмаса. Режиссерны иң беренчедән кем итте? Артист итте. Гениальный режиссер тот, кто Гениально поработал с артистами. Менә, ышанам. Әйдә әле шуңа, режиссер булып китеп булыр микән дигән име? Әйдә. Әйдә, әйдә, бик яхшы сорау. Элина дигән җырчыбыз бар безнең, Янгын дигән җыры бар аның, име? Сәет Алур бәет дигән, име? Зәринә э, Хомай дигән җыр. Гауганың әрәм итте һәм Алсуның яра дигән җыры. Кайсы җыр сиңа ошап китте? Менә Янгын, бәет, Хомай, әрәм итте, яра. Кайсысын сайлыйбыз? Кайсында микән безнең? Булсын биш.
Бишенчесе.
Ә? Яра. Әй, бик миңа ошый бу вариант. Әйдә. Так, мин хәзер сиңа куям бу җырны име? Әйе. Ха- ә, Без башта аңларга тиеш без ничә минут, ничә секунд икәнен. 4 минут та 7 секунд. Тыңлыйбыз. Ич тыңламыйбыз.
Сиңа сөйләргә кирәк ничәнче минутта, ничәнче секундта булачак сиңа Ә, а, у, у, О, әйдә. әйе, ге- гениаль, мин яратам шундай әйберләрне. Әйе, ничәнче минут? Дүрттә ноль җиде, кайсы мин- минутыннан Так, тыңлашасың? э, бер дә бер минут 13 секунд. Бер минут.
А, Так, куйдым. Так, соравыбыз безнең э, Зөлфәт э, режиссер булып китер микән? Димме? Рәт- Режиссерлар рәтенә керер микән? Әйе. М.

Амин.
Әйе, булачак бу, минемчә. Амин.
Сиңа үзең ошаса, именно бу режиссерлык эше икән, эшләргә кирәк. Чөнки әйтәм бит, э, мин сине аңлыйм, синең хатының бу шундый төпле хатын дип аңлыйм мин, күрәмим, ә? Медик.
Медик.
Косметолог медик әле. Ә син, э, ә син эшеме ботокс эшлиме сиңа? Э, Табыймы? Әйтәме? Әйткәлиме? Нәрсәләр төрткәли инде шунда. Руку набивает инде русча әйтмешли. Хәзер инде, хәзер уже юк, хәзер башта ул Мин стартап өлешендә генә я хәзер. Бераз может нәрсә дә это.
Юк инде тыңла. Син бит артист, синең йөзең гел ичендә. Мин былай да забальзамированный бит. Безнең өйдә кыш көне 21 градус җылылык. И безгә беләсеңме, так комфортно. теге носки белән йөрибезме мин үз йортым белән торам бит инде теге зур ишле гаилә булгач без прям кайфовать итәбез теге ялан тәпи йөрү яисә өйдә эссе була икән без прям целенаправленно төшерәбез ул температураны була шундый вакытлар әй чыгып керик әле карга Иго әйдә. Чумып.
Ялан аяк там шунда йөреп, балалар да безнең арттан. Ну, менә шундый үзенчәлекле инде без. Юк, әй шуңа күрә әйтәм бит син үзең иҗади шундый менә э, летящий дип әйтергә Әйе. кирәк инде, име? Сиңа төпле хатын кирәк. Һәм ул әйткәнне сиңа тыңларга кирәк, чөнки ул менә бай басып тора тиеш синең артыңда, име? Һәм әйтергә, ә син аны тыңлап, ул сине чыгарачак э, алга. Мин аны беләм, Кайвакыт- берседән, берседән, чөнки минем әнием шул әти белән шундый пар. Әти шундый, ә, ни болай Ну, мин шулай дип әйтермен, наверное. Кайбер ир-атлар, җегетләр минем белән килешмәсләрдер, бәлкем. Ир-атны ир-ат иткән кеше, ул, гафу итегез, чыны дөресе шул, кем? Хатын-кыз. Әй.
Мин ризалашам. Теге мин теге угодить итергә теләүдән түгел, әлбәттә бар матриархат, бар патриарх, бер интервьюда мин шулай әйткән идем, аннары мине разнесли, имештер, о, все понятно, бу подкаблучник. Ашаганда әйе, кием үтекләгәндә әйе, но мунчаны төзегәндә патриархат барлыкка килә. Хатын керми ул эшкә. Әйе. Лә яисә э, э, ике машинабыз бар. Хатын бүгенге көндә кадәр белми кая жидкость для омывалки салырга. Чөнки аның проблемасы юл. То есть ул белә то, что ул утыра э, ремонтланган, караган машинага. Һәм миңа да ул кирәк. Монда патриархат. И то есть менә кем нинди күзлектән карый инде. Но әлбәттә Бала тәрбияләү системасы безнең уртак. Но ул балалар белән күбрәк булса, әлбәттә, мин э, аның сүзләренә килешәм. Э, теге медик буларак мин аны тыңлыйм. Югыйсә минем әнием дә медик. Ну, әни теге совет чорында булса, ә бүгенге көндә үзгәрешләр бит инде, күпме вируслар, нәрсәләрме. Э, мин хатынның, тормыш иптәшенең сүзенә колак күбрәк салам. М, Бар инде, әлбәттә, Кая ул чыны дөрес. Яхшы критик инде, яхшы критик булырга тиеш үзеңә, яхшы критик. Кайбер вакыт миңа да әйтә ул. Ул неожиданно гына спектакльга килә дә. Менә столбищеда күптән түгел генә уйнады, колай түгел болай ул. Беренче пәрдәне уйнадык та, ул әйтә, а ты что халявничаешь? Я такой, в смысле? Слушай, Кисуль, я устал. Ну ладно. Иди выйди, скажи остальным зрителям, что ты устал. Угу. Мы пришли, заплатили деньги, ты что, за Киру? И я понимаю то, что, ну, ол дөрес. Шын да дөресе шул. Ойнатты сине Да, и ә мин сиздем, ул балалар белән карый, малайлар белән, ике малай белән кыз авылда. Уртанчы малай былай да утыра, тегеләй, ә кечкенә малай теге башта былай кереп чумган, аннар Ника, ника, э. телефон тегеләй фәлә. И менә икенче пәрдәдә минем төп задача, чтобы минем малай миннән күзне вообще не отрывал. И цитету получилось. Но попотеть пришлось. Ну, конечно.
Эшең шундый. Ярар, рәхмәт сиңа монда килгәнең өчен. Бик күңелле булды сиңа аралашырга. Миңа җитмәде. Чын күңелен әйткәндә. Миңа Тагын, да.
тагын чакырырга кирәк булачак, дигән өметтә. Амин.
Килергә насыйп булсын бер Ходаем. Рәхмәт. Рәхмәт.
Кайнатма.